Għalkemm faith hi kif inhi ma nbiddilha ma' xejn u ma' ħadd, xorta nibqa' kieku teżisti xi ħaġa li nista' nneħħihielha, ħa nneħħihielha. Pass li dak il-mument li tkun ilek tistenna pregnancy sħiħa qisu nsteraq minni. Jien l-aħbar toħodha meta toħodha, dejjem ħa tkun waħda ħażin u dejjem ħa tkun xokk, jiġifieri kienet l-iktar deċiżjoni diffiċli li kelli nieħu f'ħajti. Nista' nimmaġina.
Sewwa, jiġifieri infatti Theo ġie Erba' snin u nofs wara Faith. Kont inħoss deep down li baby ġdid il-familja tagħna kellha bżonnu. Waqt nesperjenza twelid normali, nara l-baby jilħaq ċertu milestones mingħajr ħafna xogħol u effort. Innutajna li Faith diġà għamlet progress kbir kemm ilu Theo f'ħajjitna.
Nixtieq nirringrazzja lil Nias House of Beauty għas-servizzi ta' sbuħija u lil Quick Fix għall-apparat elettroniku. Illum fuq Kelmiet ma' Bambinelli għandi miegħi lil Graziella. Il-grazzjella, ehm, l-ewwel nett grazzi talli lqajt l-istedina tiegħi. Thank you inti. Ehm, kien ta' pjaċir kbir illi ġejt hawnhekk illum u ħa nitkellmu fuq li se nitkellmu. Ovvjament Tant iva. għal min għal min jafek diġà għax Grazzjella għandha l-paġna tagħha append up u tfejt. Yes. Inti mama ta' żewġ tfal. Ekku. Ehm, il-mama ta' fejt U riċentament ta' Teo, kemm għandu żmien Teo? Teo għandu sena u tliet xhur.
U Fejt għandha?
Fejt għandha five and a half. Sa telaq six. Sa telaq six delwaqt.
Fejt hija tifla bid-Down syndrome. Yes.
U llum propju ħa nitkellmu fuq id-Down syndrome, ikon iktar għarfien, naħseb illi bħala ġenituri bħala ommijiet aħna once li naraw it-test tal-pregnancy test, l-ewwel affarijiet li bdew jgħaddulna minn ġo moħħna huwa jekk hux il-baby hux kollox sew, u mbagħad forsi jekk hux boy jew girl. Naħseb dawk l-ikbar żewġ kurjużitajiet li jkollna. U immorru għall-ultrasound b'ħafna anzjetà biex naraw sakemm jgħidilna li kollox sew, hawn ħafna testijiet li nistgħu nagħmlu biex ikollna indikazzjoni jekk hux sejjer kollox sew jew le, Per ultimately ovvjament it-test ultimate huwa x'inhu l-baby li twieled. Sewwa. Kważi anke l-gender illum il-ġurnata hawn min jagħmlu ta' qala sieħa jgħidulhom boy per eżempju u titwieled tifla. Jiġifieri dawn huma affarijiet li qisna nibdew infittxu mill-ewwel u jkollna kurżità sakemm il-biża' li taħkimna u qatgħet qala biex naraw li kollox sew. Inti li għaddejt minnha bħala bħala persuna, inti sirt taf waqt it-tqala jew sirt taf malli twieldet it-tifla? Aħna sirna nafu malli twieldet. Malli twieldet jiġifieri l-ewwel qalu lir-raġel għax jiena wellitta ċesarja. All right, kont u kont rieqda inti jew nofsok? Le, kont nofsni rieqda imma sakemm għalquni u lestewni mill-operation biex niftehmu, Leħqu qalu lir-raġel. All right.
Imbagħad ovvjament xejn ħriġt fir-recovery area taw l-aħbar lili wkoll. Imma ġifieri kont qed nilaqas rajt tal-baby qabel ma. All right, jiġifieri qabel tawk il-baby feed. Ir-raġel kellu l-baby feed diġà. Imma fiex ħażin il-baby speċi il-pediatrician qalt li rawla l-features tad-Down syndrome. All right, all right. U kif ħassejt li kienet fis-sens l-esperjenza, preferejt li pereżempju tawilek f'idek, ħarist lejha u qalulek wara jew. Jiena din xi ħaġa li dejjem għedt li nħoss li dak il-mument li tkun ilek tistenna Pregnancy sħiħa hi żul steraq minni. Jiena ppreferejt li kieku tawli l-baby, dik it-tifla tiegħi, għaddejt minn ġurnata b'martirju sakemm kelli lilha, taf kif. Naħseb li kieku taw, mhux naħseb, li kieku tawhieli dak il-ħin, ma kontx ħa nara d-Down Syndrome l-ewwel ħaġa, kont ħa nara lilha u kont ħa nibbondja iktar magħha, taf kif. Imma d-diagnosis ġiet qabel il-baby fil-verità, allura issa diġà kien hemm. Isa barrier dak il-ħin. Ma stajtx tifraħ biha. Ma stajtx tifraħ, eżatt.
Kellek ix-xokk. Eżatt, ix-xokk, eżatt. U bħala sapport irċevejtu mill-ewwel jew kellkom tfittxu intom? Ara, bħala sapport iktar fil-bidu inizjalment iktar sibt mill-familjari. Ġifieri r-raġel, imbagħad jidħlu l-ġenituri, kulħadd ikun taħt xokk ta' ġifieri. Għax ħadd ma kien qed jistenna l-aħbar taf kif. Kull ħaġa biċċa ġratilna, issa ġrat xi traġedja, llum looking back ngħid fejt jaħsra vera ma kinitx traġedja għall-familja tagħna, imma n-natura hi li hi u imbagħad isek trid trid tistaqsi inti għall-għajnuna, ġifieri jiena staqsejt għax kelli bżonnha, imma mbagħad once li staqsejt sibtha, ġifieri kemm min-naħa tal-perinatal,

Għax ikun hawn min jisu dak il-ħin jgħid all right issa dan, u bat jisu forsi xi nisib ruħu waħdu d-dar. Mhux kulħadd jipproċessa ċertu aħbarijiet bl-istess mod. Eżempju, raġel tiegħi ma ħadix bl-istess mod tiegħi, kien ok. Ok. Ok, fimt? Imma eventually sa l-aħbar kulħadd ikun ħada u x-xokk il-kulħadd jaffetwa b'mod differenti. U mhux kull ma der oħra li kellha l-istess esperjenza tiegħi ħassitha bħali l-ħanqas. Taf kif? Xi ħaġa ħafna suġġettiva din, ġifieri. Fil-fatt,
x'taħseb kont tippreferi li ssir taf waqt it-tqala? Definitely. Definitely istra. Illum il-ġurnata ngħid hekk. Ħafna nies ma jaqblux miegħi x'jgħidulek imma kieku għamilt pregnancy, speċi qalbek imtertqa, eċċetera. Jiena nemmen li l-aħbar toħodha meta toħodha, dejjem ħa toħodha ħażin u dejjem ħa tkun xokk, jiġifieri jekk hux waqt il-pregnancy, jekk hux mat-twelid, xorta ħa tkun daqqa ta' xokk sewwa. Però nemmen li la jiena u lanqas Faith ma kien ħaqqna dak il-mument ikrah meta twieldet, fimt? Jiġifieri kieku kont naf qabel, jien kont inkun naf x'qed nistenna, jiġifieri l-expectation tiegħi kienet diġa' set. Ok. Taf kif, mhux inti qed tistenna ħaġa u f'daqqa waħda tiġi xi ħaġa totalment differenti. Fhimtek, o żgur, eħe. U din fuq mhux oġġett qed nitkellmu, din persuna li għandna ħajjitna flimkien u ħajjitna f'din il-kundizzjoni, jiġifieri biex tipproċessa dak kollu fix-xħin rajt il-baby, it's quite difficult. Eħe, jiena fil-fatt din naħseb kieku tiġri fuqi qas inkun naf, fil-fatt vera spjegajtha tajjeb għax jiena persuna nħobb inkun preparat kif qed tgħid inti, dik is-surprise li ovvjament ikollok higher expectation u mbagħad ħa tinżel, eħe naħseb li x-xokk hemmhekk ħa tieħdu iktar. Imma mbagħad fl-istess ħin nifhem il-min jgħid għall-inqas iqisek tagħmel tqala ma tinkwetax. Imma.
Ara, naħseb preferejt nagħmel tqala ninkwieta milli ħajti b'dak ir-rigrett li jien ma fraħtx bit-tifla, per eżempju, għax illum ngħid fejt hija rigal, fejt hija xi ħaġa li mhux talli mlitli ħajti, bidliet ili ta' taħt fuq imma, taf kif, kienet xi ħaġa li vera kelli nifraħ biha fil-verità, mhux, taf kif, ma kienx ħaqqha hekk.
Id-Down Syndrome hija extra chromosome. Ekku. Issa, lil hinn mix-xjenza x'tgħid fuq id-Down Syndrome? X'inhi għalik?
Down Syndrome x'inhi għalija? Mela, ħa nibda biex ngħid, realistikament, x'inħoss jiena bħala l-mommy ta' Faith. Jien nixtieq li Faith ma kellhiex Down Syndrome, xorta. Jiġifieri, għalkemm Faith hi kif inhi ma nbiddilha ma' xejn u ma' ħadd, xorta nibqa', kieku teżisti xi ħaġa li nista' nneħħihielha, ħa nneħħihielha. Issa, r-raġuni, jiena llum ngħid, qabel kont ngħid, pereżempju, għalxiex jiena. Għal xiex ġara lili. Illum jien għalfejn aċċettajtha, ħajti aġġastjajtha għal mal-bżonnijiet tagħha, jiġifieri essaġġ lili m'għadhiex taffettwani daqshekk. Però meta nara lit-tifla jien naf ċertu medical conditions li jiġu mad-down syndrome meta tibda tikber u ċertu differenzi t-tfal jibdew jinnutawhom meta jsiru ċertu mistoqsijiet li għalkemm inti forsi tkun sirt kapaċi tweġibhom Imma d-daqqa ġo qalbek xorta tħossha. Xorta tħossha, żgur. Fhimt? U naf li ħa nibqa' nħossha għal dejjem. U iktar ma tikber naf li mhux ma tkunx aċċettata mis-soċjetà, t'għamma jekk illum forsi t-tfal ta' Tampara ma jarawx daqshekk id-differenzi, iktar ma tikber it-tfal ħa jarawha, fhimt? U di ħa ssir adoloxxenti, adulta, għada bit għada. U naf li l-futur mhuwiex ħa jkun faċli. Għalkemm nixtieq li jkun ħafna u qed naħdem ma' ġenituri oħra biex ikun, imma r-realtà hi li hi. Ġifieri, għal dik ir-raġuni li ngħid kieku nista' nneħħihielha, inneħħihielha.
Biex it-tifla tkun ikollha futur iżjed. Però dik l-extra chromosome li għandha fejn ġabet ħafna extras ukoll magħha. Jiġifieri, illum jiena ma' mita Teo wkoll, u nħobbhom bl-istess mod u nħobbhom it-tnejn li huma l-mimmi t'għajnejja. Però Faith hija differenti, hija speċjali. Jiġifieri, mhux speċjali biex in-nies jiggustawha iktar għax għandha Downs jew jitħassruha għax għandha Downs. Hija speċjali għax l-imħabba li tagħti Faith hija hekk, ma nafx. tħoss wisq sensittiva ħafna f'għid, jiġifieri jekk jiena mdejqa u ma għadt 'il ħadd u mur għid 'il ħadd, somehow hi tkun taf. U jien għalija f'għid hekk il-comfort tiegħi. Taf kif, jiġifieri. Għandha dik l-extra ability li tħoss. Jien għalija eħe, id-disability tagħha nara iktar f'abilities għax huma abilities li ma nsibhomx f'nies oħrajn. jiġifieri din li tħoss, pereżempju, u li tħobb u ma tarax, ma tarax differenzi, ma tarax kundizzjonijiet, tħobb 'il kulħadd, lit-tfal, tbati bil-grazzji wkoll sewwa bħal kulħadd, jiġifieri, imma m'hemmx, m'hemmx għax dik u għax l-oħra, m'hemmx ħażen. U ġieli nsaqsik għalfejn hi tidher differenti minn tfal oħra jew Mela Faith għadha ma ma tafx li hi tidher differenti, Faith għaliha tifla bħall-oħrajn, tapproċċja lit-tfal hi, jiġifieri vera outgoing, ehm xejn, kollox bħat-tfal l-oħra tagħmel. Però issa nnutajna li qed tinduna li hemm ċertu xebh naħseb ma' ċertu tfal, ovvjament hi għandhom id-Downs, jiġifieri jekk inkunu jiena fuq social media u tara ritratt ta' xi tifla oħra li għandha Downs tgħidli Faith, Ah ok. Jiġifieri għalija fhimt sa tara li iktar naħseb li tinduna bis-similarities milli mid-differenzi fil-verità. Alright. Ah ok. Alright li hi qed qed tassoċja ruħha per eżempju ma' ma' tfal illi jidhru bħalha. U jiena ngħidilha li dik it-tifla mhijiex Faith, dik it-tifla għandha Down Syndrome bħal Faith. Ġifieri jiena nintroduċihielha issa u ma noqgħodx nidħol fid-dettall ovvjament għax hi she's a five year old after all jiġifieri taf kif. Imma ngħidilha li għandha Down Syndrome għax dik parti minnha. U li jikber it-tifel ovvjament probabbli wkoll ħajbda jsaqsi, jiġifieri ħajsaqsi għalfejn pereżempju oħtu tidher differenti. Ħsibt kif ħa tispjegahhielu jew Ara, jiena qisu kelli opportunitajiet oħra biex nispjega lil tfal oħra għal xiex Faith hija differenti. Ġieli ġifieri anke tkellimt jiena f'World Down Syndrome Day pereżempju, tkellimt ftit ma' tfal ta' klassijiet u fl-iskejjel u anke tfal tal-familji tal-familja tagħna tal-familja żgur għax xorta xejn għandha l-kuġini eh, mhux hekk u t-tfal jinnutaw mid-differenzi u jiena dejjem ngħid li speċi aħna kollha differenti ekku Istiktar ma jkunu żar it-tfal jien naf ngħidilhom min għandu xaru isfar, min għandu xaru kannella, min għandu għajnej ħodor, taf kif, u fejt għandha dawn sindrom, ġifieri dak li għamilha differenti mill-oħrajn. Jiġifieri jiena qed nispjega b'dak il-mod li la għandha xejn inqas u lanqas għandha xejn iktar. Fhimt? Hija l-istess imma aħna kollha differenti u li jagħmilna differenti, speċi s-sabiħ tagħna huwa fid-differenzi wkoll. Hekk hu. Nipprova nispjega b'dak il-mod. Issa Theo bl-istess mod żgur ħa nispjegalu. Meta iddeċidejt, l-ewwel nett, Theo, Pjanajt għalih. Teo pjanat.
Pjanat. U qed insaqsik il għaliex ovvjament biex niġi għat-tieni mistoqsija. Illi hija kif iddeċidejt illi tmur għat-tieni tarbija għax jiena naf jiena naf nies illi forsi għandhom it-tfal jekk mhux bid-Down Syndrome b'mard rari li forsi minn barra ma jkunx jidher imma ikun hemm il-problemi xorta internament. li jibżgħu jmorru għat-tieni tarbija, jkun hemm ċertu ansjetà, jgħidulek anke l-fatt li hemm il-biża' li nagħmel tqala mbeżżgħa tkexkixni. U jiena nammirak li you went for it u mort mort minn dak l-aspett li things can go right, jiġifieri. Yes.
Ara, ħa nibda biex ngħid li kienet l-iktar deċiżjoni diffiċli li kelli nieħu f'ħajti. Nista' nimmaġina. Sewwa, jiġifieri infatti Teo ġie erba' snin u nofs wara Faith. Kieku l-pjan ma kienx hekk, li xtaqna li wara l-ewwel baby ma nħallux ħafna biex ikollna t-tieni baby. Imma tant domna. Going back and forth. Immexxu, speċi ħarġu anke problemi fiżiċi fuqi, bejba fibromyalgia, bej, jiġifieri ma kinitx easy sewwa. Jiġifieri kienet diffiċli biex niddeċiedu għal tieni baby għal ħafna fatturi wkoll. L-ewwel ħaġa l-biża' li jerġa' jiġri xi ħaġa bħalma ġara fil-każ ta' Faith. Għax kont ngħid waħda issa addattajna, taf kif, aċċettajna huma t-tnejn. Għax it-toll tagħha tħossu inti. Fiżikament, mentalment, kollox, ġifieri kont ngħid għal tnejn ma niflaħx żgur. Ġifieri dik waħda tu bejn l-età tiegħi għax jiena kont almost forty meta iddeċidejna li jkolli lil Theo. All right, jiġifieri inti kellek, kemm kemm għedt li għandha żmien Faith? Faith għandha five and a half. Ġifieri kellek thirty five, jiġifieri fil-verità kont iżgħar minn meta kellek lil Theo. Eżatt, u peress li nisimgħu ħafna li l-età hija fattur. Iva. li jista' jikkawża Down Syndrome ċertu problemi, kont ngħid mela tajjeb, mela ta' 35 kelli t-tifla bid-Downs u issa. Mela ta' 40 x'se jiġri?
Ta' 40 x'ħa jiġri?
Allura dik kienet xi ħaġa wkoll li żżommni lura. Jekk hux ħa nlaħħaq b'Faith u n-needs tagħha u mal-baby l-ġdid, ħe, ikun hemm ħafna affarijiet, però kont inħoss deep down li baby ġdid Il-familja tagħna kellha bżonnu. Kellha bżonnu. Ħajati tama ġdida wkoll. Kif? Ħajati tama ġdida. Kellha bżonnu. Fejt ħajkollha il xi ħadd ieħor li jħobbha sew għax huwa ħuha. Eżatt. Għalkemm jiena qatt ma ridt xi ħaġa oħra li domt naħsibha għal Fejt biex ikolli t-tieni baby, li jien qatt ma ridt caregiver għal Fejt. All right.
Jiġifieri jiena t-tieni baby ma għamiltux biex ikolli lil xi ħadd jieħu ħsieb lil Faith. Ok. Issa jekk jikber U jiddeċiedi u dan jagħmel hekk. jiddeċiedi li jieħu ħsieb. F'idejh. Imma ma Ħaniħu ma ħafna xtaqtx tabbih gost, b'dik Imma ir-responsabbiltà.
definitely ma rridx u qatt m'jien ħa nimponilu li isma' inti ħuha allura trid tieħu ħsiebha. tajjeb, nara li l-bond bejniethom hija sabiħa u kbira biżżejjed u b'saħħitha, taf kif, tieħu ħsieb u jħobbha wkoll, jiġifieri nixtieqhom li jikbru kif qed jikbru bħalissa, taf kif. Imma, jiġifieri, kien hemm ħafna minn dawn il-ħsibijiet, fihimt, qabel ma ddeċidejna. U mbagħad kien qed joqrob il-birthday tal-forti u speċi għedna it's now or never. Għad jekk ma ninqabadx pregnant sakemm nagħlaq forti, It's not going to happen. U tliet xhur qabel nqbad pregnant. U għad mela it's meant to be, spiaċi. U mbagħad tibda l-istorja tal-pregnancy u.
How was the journey? The journey was very difficult. Għax għal kem kien pjanat u id-deċidejna wara dawn l-istabijiet kollha li għandi kifetlek, fiex kien sirt naf li pregnant, qabadni panic li ma bħalu, jiġifieri x'għamilt b'idi, li qed niġġennen, dak it-tip, jiġifieri. Jerġa' jibda jidħol id-dubju. Daqshekk, u issa there's no going back. Ekku, għalhekk, għalhekk jiġi jidħol id-dubju.
Jiġifieri qabel kont fi stat li għadni nista' niddeċiedi, imma issa daqshekk it's happened. Taf kif? U kif se nagħmel, insomma, hm. U sadanittant, l-ewwel trimester kien vera diffiċli għax kont muġugħa ħafna, jiġifieri kelli nieqaf mix-xogħol, kelli, Taf kif it was very difficult to cope with, dieħla u ħierġa l-isptar, ħadd ma jaf x'inhu jiġri. Fl-aħħar irrealizzajna li kienet flare-up tal-fibromyalgia li bit-change fil-hormones. Bit-change fil-hormones.
Imma dak il-ħin min jaf moħħok fejn mar. Sa MRI kelli nagħmel waqt l-ewwel trimester, ġifieri fejn kulħadd jgħidlek oqgħod attenta minn ċertu affarijiet, jiena kont litteralment exposed għal ħafna, taf kif? U żgur. Mbagħad bdejt il-vjaġġ tiegħi mal-perinatal, erġajt. li kienu godsend waqt il-pregnancy tiegħi, jiġifieri għenuni ħafna, kienu ta' sapport, m'għandix kliem biex nirringrazzjahom. U bil-mod il-mod mbagħad bdejna mixjin. U naħseb l-ewwel trimester li kien vera diffiċli għax imbagħad isu ma' 12 week lu ġieħ waqaf. Ejja. U stajt. Tgawdi tqala. Tgawdi tqala.
U nimmaġina li ovvjament ta' min għamilt testijiet. Din id-darba għamilt l-iktar test accurate li hawn Malta biex inkun naf jekk il-baby għandux Down syndrome jew le. Sakemm irċivejt ir-riżultat kont se mmut litteralment. Xorta ja, eżatt, eżatt. Meta rċivejna r-riżultat bkejt bikja li naħseb ħareġ l-istress kollu ta' erba' snin. U fl-istess ħin bkejt ħafna b'sens ta' guilt. Lil Faith bdejt ngħannaqha miegħi u bdejt ngħidilha mhux għax ma rridx baby ieħor bħalek għax fil-verità li ttini Faith huwa wisq sabiħ, jiġifieri li kieku nista' nrabbi tifel jew tifla oħra li għandu Downs I would go for it, fimt? Imma li jkolli baby ieħor jien biologically. Xtaqt nesperjenza twelid normali, fimt xtaqt, xtaqt nara il-baby jilħaq ċertu milestones mingħajr ħafna xogħol u effort, taf kif, jiġifieri, eħe, bkejt ħafna meta sirt naf, imma it was a relief u it was a relief. U mbagħad xorta l-moħħ jibda jgħid isma' mhux dawn biss ta' jeżisti, jeżistu ħafna affarijiet oħra. Jiġifieri xorta irridu nistennew u meta inti tkun konxja iktar għax jiena ovvjament issa ilna ħames snin immur it-terapiji u tiltaqa' ma' kundizzjonijiet diversi, fihimt, ta' min tidher ta' min le. Ħafna ma jidhrux fil-verità, ħafna ma jidhrux. U hemm oħrajn li jidhru huma diżabiltajiet differenti li jistgħu jmissu lil kulħadd fil-verità għax kulħadd fid-dinja qiegħed. Fihimt, jiġifieri sa qabel ma twelled, Dejjem għandek il-question mark, ir-riskju jekk hux kollox ħa jkun sew jew le. Taf kif? U kważi, naħseb kważi kważi nazzarta ngħid li xi kultant anke wara li twelled, as in mela. ikun ikun hemm mela, affarijiet li bad mela, innutom wara li tibda issir eżempju dil-milestones mhux qed issir, ġifieri tkun kaxxa magħluqa, tkun kaxxa magħluqa li eħe inċertu fil-verità Inserrħu moħħna minn ċertu aspetti, ngħidu all right mela dik m'hemmx meta jitwieled, dik m'hemmx, dik m'hemmx. Imma jkun hemm affarijiet oħra. Imma pereżempju nista' ngħidlek li għamilt sena u tliet xhur s'issa nfakkar lili nnifsi gawdi t-trobbija ta' Teo, gawdi l-mument għax il-ħin kollu imma dak Tayta qed jagħmel hekk għax hekk, Tayta għax hekk, għax inti tkun iktar aware minn ċertu affarijiet. Bla dubju, bla dubju. Jiġifieri u llum anke bejn social media bejn hawn iktar awareness which is very very good. Fimt? Imma ġieli anke jiena stess, bl-awareness li nqajjem fuq downs, ġieli nibda ngħid nispera m'iniex qed noħloq anzjetà lil min hu pregnant, pereżempju, jew lil min qed jaħseb biex ikollu t-tfal. Ħa ngħidlek, din hija xi ħaġa li mhux kulħadd joħodha l-istess, hija xi ħaġa suġġettiva ħafna. Min jgħidlek jien nippreferi ma nkun naf xejn u mbagħad come what may u mbagħad naraw. Imma hawn min jippreferi jkun jaf kollox, bħal what can go wrong in a pregnancy, min jgħidlek le, issemmilix pereżempju miscarriages jew affarijiet oħrajn, jew x'jiġri pereżempju, insomma issa naħseb is-sena l-oħra jiġri, għax ħa nibqa' ngħid riċentament, ħassejt li kien hemm il-bżonn li nagħmlu podcast fuq x'jiġri jekk it-tarbija jkollha bżonn lejn PICU. Għax alright, insemmu li tista' tmur, imma ma nafux il-proċess. X'jiġri jekk U naf min kien under shock għax l-istess kien misruq minn dak il-mument li qed tgħid inti li t-tarbija ma żammitx miegħu għax ġrew bih l-MPIC Home. Infatti jiena naqbel ħafna li anke waqt il-parent craft per eżempju, waqt is-sessions, tajjeb li l-parents nippreparawhom kif ibiddlu n-nepi u jtagħtu l-bottle u jaħsluh il-baby u kollox imma what if things

Għax hawn min ikun jixtieq ikun preparat kif qed tgħid inti u hawn min le. U din tas-social media ġifieri going back ngħid optional ukoll fil-verità, ġifieri jekk inti m'intix komda ssegwi ċertu accounts tista' wkoll ma ssegwihomx, jiġifieri nibqa' nagħmilha din il-ħaġa mbagħad għax nemmen li qed tgħin lil ħafna nies ukoll. Jiena nemmen li qed tgħin lil ħafna ħafna nies. Anke persuna jekk forsi ħadet l-aħbar li waqt. waqt ultrasound jew xi ħaġa. Il-fatt għalija personali li hemm persuna li tista' tara l-ħajja tagħha u fil-verità tagħti kuraġġ qiegħda aktar milli min naf jaqtgħu qalbhom inti bdejt eh all right mela dawn it-tfal xorta għandhom element ta' ħajja normali taf kif li jiena li għafja nifisa jiena kieku kelli ngħaddi minn din l-esperjenza li naf li hemm inti Jiena li qed iġini serħan ta' moħħ li ngħid orrajt mela jekk ħa nħossni dgħari mal-ħajt naf li hemm Graziella li għaddiet minn din l-esperjenza qabli. Infatti mhux materja jew tnejn ikkuntattjawni kemm meta sar meta kien hemm prenatal diagnosis, jiġifieri qabel it-twelid, u kemm jekk ingħatatilhom id-diagnosis mal-birth. U jgħiduli u li nagħmlilhom ħafna kuraġġ u jiena dak il-ħin hekk qisu ngħid Mill-esperjenza tiegħi, is-snin mit-tbatija li għaddejt ukoll qisu ħareġt xi ħaġa ta' ġid. U ngħid li qed nagħmel ġid ġifi għax jikkuntattjawni n-nies li thank you talli qsamt magħna dik il-ħaġa għax jien ninsab. U ġieli tiskanta l-esperjenzi ma jkunux ġifieri relatati mad-downs ta' biss. Imma tiskanta kemm in-nies kapaċi jirrelataw meta inti tkun realistika meta inti taqsam l-esperjenza personali, fhimt, se tmiss ħafna lil nies differenti għax da kulħadd għaddej mill-istorja tiegħu. Kulħadd għandu l-istorja tiegħu. U jista' jkun kif għedt inti ma tkunx dawn, tista' tkun xi ħaġa oħra, imma li dak li jkun iħossu migħaġ waħdu li forsi għandu ċertu tbatijiet, hija biżżejjed. U t-tbatijiet fil-ġenb, jiġifieri, kif għedt inti l-ewwel, fiex qed jaraw l-account tagħna? Ħafna nies issa qed jaraw li aħna ngħixu bħal familji l-oħra, ġifieri nagħmlu kollox xorta, nadattaw għall-bżonnijiet ta' fejt imma tista' tgħid li nagħmlu dak kollu li jagħmlu familji oħrajn. Jiġifieri fejn jiena ħsibt meta twildet fejt issa x-futur tagħna se spiċċa u li ħa nsiefru u l-ħruġ tagħna differenti, taf kif, it's not the case. Issa m'iniex qed niġġeneralizza sewwa għax hawn kundizzjonijiet u jiddependi l-pubblikazzjonijiet Fimt, ġifieri għax ma rridx nistema li għax fejt għandha dawns u hi kif inhi, it-tfal li għandhom dawns huma kollha l-istess. U għandek il-karattru tat-tfal. Fimt, hemm il-karattru, hemm il-familja, t-trobbija, ġifieri kollox. Is-support.
Is-support, fimt, ġifieri Ma rridx niġġeneralizza lanqas, però eħe, aħna ngħixu bħall-familji l-oħrajn, jiġifieri dik il-biża' almenu neħkejtha minni u nipprova nneħħiha minn nies oħra. Fil-fatt kien hemm xi ħaġa li pereżempju malli sirt taf apparti din li qed issemmi li bżajt minnha rigward id-Down Syndrome u mbagħad għedt, eh alright din ma kinitx daqshekk kbir, fis-sens xi ħaġa kbir. Jien naf, eżempju, din waħda minnhom, għax anke naħseb anke jien kieku dik l-ewwel ħaġa li ġie moħħi li tipo mhux ħankun nista' ngħix bħal familji oħrajn. Mhm, mhm.
Ara, nibda biex ngħid li fil-bidu jgħidu lek eh, dawn nisma jibatu bek, jibatu bek, jibatu bek u jimlu lek las daqsix. Nishtiq li kieku ma jġeneralizzawx daqsek, sewwa, ġifieri l-ewwel isiru t-testijiet u mbagħad ħalli nimxu skont ir-riżultat, imma ma jfissirx li għax it-tifla jew it-tifel għandu Downs li huma l-istess, dawk għat-tfal kollha, jiġifieri min ibati b'ħaġa u min ibati b'oħra taf kif, jiġifieri naħseb li ma jkunx hemm ċertu, ġeneralizzazzjoni, naqbel ħafna jien għax jimlulek rasek anzjetà żejda, taf kif, u inti dak iż-żmien tibda tara kollox qed jaqa' fuqek. O żgur, għax inti diġà l-aħbar waħedha tkun diġà xokk. U l-fatt li hemm il-problemi relatati magħha. Eżatt.
Il-bqija kollox kaxxa magħluqa, imma xi ħadd darba qalli imma t-tfal mhux kollha kaxxa magħluqa. Mhux kulħadd kaxxa magħluqa. Kulħadd kaxxa magħluqa. U naħseb dik kienet l-iktar frażi li lili tatni kuraġġ biex ngħix ġurnata b'ġurnata għax kont ngħid, ok, kieku fejt m'għandix kundizzjoni, illum naf x'għandi, għada ma nafx x'ħa jiġri, fid-dinja qegħdin u llum naf iktar minn qabel li qegħdin fid-dinja u kulħadd

Ara, jekk ngħidlek ma titkissirx u ma taħsibx fuq il-futur inkun l-ikbar giddieba, għax jiġu l-ġranet fejn nibki ħabba l-futur ta' Faith, sewwa, imma il-ġranet l-oħra li huma l-maġġoranza, nipprova ngawdi l-mument, ngħix il-ġurnata, għada naraw. Li jinqala' u deal with it meta jinqala', taf kif? U llum li qed trabbi tifel li m'għandux id-Down Syndrome u dak, x'inhuma l-ikbar affarijiet li tinnota bejniethom? U mhux b'sens ta' differenza jew kompetitività. Le, le, għax din vera noqgħod attenta ħafna kif nitkellem fuqha. It-tfal kollha huma differenti, jien anke bejn il-kbir u ż-żgħir innotajt id-differenzi għax hemm il-karattru. Iżjed bħala qishom jien naf eżempju milestones. Ara.
iż-żgħir x'inhu raħ jagħmel ċertu affarijiet u għan jiena l-idea ta' trobbija hija fuq faith, jiġifieri meta t-tifel jagħmel xi ħaġa, jien naf eżempju ta' six months beda jċapċap u affarijiet minn dawn. Jisni jiġili ndur fuq il-mami ngħidilha ma daw hekk ta' din l-età jagħmluha, fimt, għax jiena jisni dejjem weħilt mal-milestones ta' faith, sewwa? U t-tifel jiġuh naturali. U fil-verità, jiġifieri realistikament, It is, sorry, a breath of fresh air. Old school. Illa ħoġ differenza, ġifiri, eħe, it-tfal kollha fihom ix-xogħol u kollha fihom taf kif tagħhom, imma meta trabbi tfal b'kundizzjoni u tfal li m'għandhomx, id-differenza hija enormi. Tarah jilħaq il-milestones tifra, imma kollox ġi easy, easy, ġi kollox Ġi kollox mingħajr ħafna terapija. naturali, mingħajr ħafna effort. Issa, din il-ħaġa lilna tagħmilna kuntenti ħafna u fl-istess ħin iġġagħalna napprezzaw iktar lil Faith, li bl-effort kollu u bix-xogħol kollu li għamlet, xorta laħqet l-istess milestones ta' ħuha. Fhimt? Jiġifieri, nippruvaw inħarsu lejha b'dak il-mod, għax jiena, kif għedtlek, noqgħod attenta ħafna kif nitkellem fuq din il-ħaġa. Però iva, hija xi ħaġa sabiħa ħafna li llum qed irrabbi lil Theo jilħaq il-milestones hekk hu mingħajr. Nibqgħu fid-dar. Eżatt.
U jagħmilha waħdu.
Tkun qed tħossha ħafna iktar faċli ovvjament bħala. Xi ħaġa sabiħa, u ifejjaqlek qalbek u jien nħossu li Teo ġie għandi biex ifejjaqli qalbi, ġifieri vera kien hekk bżonn, bżonn kbir għalina bħala familja. Bla dubju, naħseb anke li naħseb tħossok isu accomplished illi inti taf ukoll illi kont kapaċi twelled tarbija li m'għandhiex Down syndrome, fis-sens għax min jaf aħna aħna bħala l-ommijiet inħobbu nitfgħu ħafna l-blame fuqna. Allura
Eħe, ara jiena wara ftit li wellitt il-fejt, kont iddeċidejt li I will not look back on why things happened the way they did sewwa, jiġifieri għax jekk taqbad taħseb ma tieqaf qatt. Jekk taqbad taħseb ma tieqaf u hija xi ħaġa li it comes from the chromosome, mid-DNA, jiġifieri once li jkun hemm fusion tad-DNA, that's it. Id-Down syndrome hija xi ħaġa li se tiġri lil kulħadd, kulħadd għandu ċ-ċans li tiġri. Fil-fatt inti qed li konna qed nitkellmu qabel m'għandekx family history. No, no, no, xejn, xejn.
U din qed ngħidha mhux biex inbeżżgħu, imma jkun hawn min ikollu family history, ikun hawn min kollu family history u tgħix kemm jibża', taf kif, allura. Le, le, aħna ma kenni, ma kellna xejn, ġifieri l-ewwel ħaġa li staqsewna meta twieldet, imma la jiena u lanqas ir-raġel ma kellna l-ħadd mill-familji tagħna, u qaluli it was random, ġifieri it had to happen, you know. Allura kont waqaft nistaqsi għalfejn. Kelli ftit dubji forsi għal hekk, forsi għal hekk, imma issa x'ħa jbiddel? Anke jekk ikolli xi ħaġa concise f'idi għal xiex ġara, m'ha jinbidel xejn, fate hija min hi li hi and that's it, speċi, irridu naċċettaw l-affarijiet kif inhuma. Imma biex iwellit lil Teo. L-esperjenza kienet Għala anqas naf nispjega, għax dak il-ħin ħassejt li qishom tawni żewġt itfal f'idi. Qishom tawni lil Theo u tawni lil Faith. Jiġifieri vera kelli bżonnu dak il-mument. Taf kif, qisni fraħt għaż-żewġt itfal. Qisni I made up għal dak in-nuqqas li għamilt kważi ħames snin inħoss, taf kif, li llum inħossni aħjar fuqha wkoll. Il-fatt li stajt nifraħ bit-tifel. O żgur, o żgur.
Fil-fatt, x'messaġġ għandek? Żewġ affarijiet ħa nsaqsi fuq dil-biċċa xogħol. Għal min forsi ħajgħaddi minn din l-esperjenza li jwelled tarbija bid-Down syndrome. U għal dawk li għandhom tfal forsi jekk mhux bid-Down syndrome, mart rari u qed jibżgħu mhm. li jieħdu l-pass li jmorru għat-tieni tarbija.
Faċli mhijiex sewwa, imma fil-verità x'inhu faċli fil-ħajja? I mean, ħafna deċiżjonijiet huma diffiċli. Din forsi, għal min għadda minnha jgħid li ma differenti minn ċertu deċiżjonijiet, veru, mid-darba u elf. U meta tgħaddi minn ċertu esperjenzi forsi ssir tista' jew issir iktar negattiva jew naqra iktar pożittiva. Int tiddeċiedi, aħna ma niddeċiedu. Eżatt.
Però kif l-affarijiet jistgħu jmorru ħażin, għax illum xorta ma ngħidx li Faith kienet ħażin, ehm, jistgħu jmorru tajjeb. Ekku. Jiġifieri ċ-ċans huwa fifty fifty. U did-darba, eżempju, jiena żidt li nemmen fil-fifty t-tajjeb. I pursued it u fil-aħħar mill-aħħar l-affarijiet marru tajjeb. S'issa, għax sal-lum nista' ngħid. Imma eħe, nagħmilhom kuraġġ dawn in-nies li għadhom qed jaħsbuha, ovvjament kulħadd jara s-sitwazzjoni tiegħu sewwa. Dan anke biex ikollok it-tieni baby u ma jkunx hemm kundizzjonijiet u xejn, ukoll trid tara s-sitwazzjoni tal-familja, financially, kollox. Kollox. Sewwa, jiġifieri kulħadd jara s-sitwazzjoni tiegħu, imma minn dak il-lat ma jfissirx li għax Taf kif, għaddiet minn esperjenza, t-tieni waħda ħa tkun l-istess, anzi, hemm ċans kbir li, u jekk kollox imur sew. Tkun rewarding. Hija ħafna rewarding, ħafna. U għal dawk li forsi n-nies li jew ħadu l-aħbar li ħa jkollhom id-Down Syndrome jew għadhom kemm kellhom tarbija bid-Down Syndrome, x'messaġġ għandek għalihom?
Tibżgħux mid-Down Syndrome. Down Syndrome għalkemm xi nies tweliek bħala aħbar jisha waqgħet bomba fuqek, u mhijiex faċli xejn bħala kundizzjoni għax fiha l-kons tagħha sewwa, imma mhijiex tal-biża' daqskemm ħafna nies ipiġġuha. Jiġifieri, għandek tifla, tifel bħall-oħrajn. Jiġifieri, it-tfal jiena nemmen illum il-ġurnata li l-iktar ħaġa li għandhom bżonn hija l-imħabba. U bl-imħabba tasal, l-imħabba u b'dawk it-tnejn ħa tasal kullimkien. U meta ngħid kullimkien, ħa tasal sa fejn iwassal il-potenzjal tat-tfal. Jiġifieri jekk ta' fejn tiwassal sa u ta' fejn iwassal sa, ħa naslu sa fejn ilaħħaq il-potenzjal tagħhom. Jiġifieri ħarsu lejhom bħala tfal qabel ma qabel id-Down Syndrome. Jiena ħarist ħafna lejn id-Down Syndrome qabel it-tifla u b'hekk kont ħażin. Fix-xħin jien kont għedt ma jien mhux baby għandi. Il-baby x'għandha bżonn biex tikber mhux imħabba, Mela ħantiha mħabbti kollha, ħantiha ħini kollu u ħantiha dak kollu li għandha bżonn bħal kull tarbija oħra. U tasal hu. Tasal. Bil-pass tagħha imma naslu.
Qed tiġini xi issa mistoqsija ġo moħħi, u din relatata ħafna ma' dik li għadni kemm saqsejtek issa kif ħa jippreparaw ruħhom. Ovvjament, Ġieli mhux kulħadd ikun jaf mill-ewwel li t-tarbija għandha Down Syndrome u forsi tkun miexja bil-pusher ta' fehmti n-nies jew bil-pram, jittawlu u mbagħad jinnotaw il-features. U forsi jinħasdu. Kif kont tmur magħha dik? Ara inti meta l-ewwel ħaġa meta ġejt biex indawwar il-pusher tħares lejn in-nies, kienet xi ħaġa li ħassejtha diffiċli biex nagħmel, ġifieri kont inni ngħid tajt illum, tajt illum, qisni hekk, għax inti tibda tiltaqa' man-nies u n-nies congratulations kellek il-baby u għadhom ma jafux li l-baby għandha Downs, kif ħa ngħidilhom, kif issa x'kien ħa jarawha ħa jinħasdu, fhimt? Ġifieri dawn in-nies li naf qed nitkellem. Dik kienet waħda mir-raġunijiet ukoll għalfejn qisni mort public Mhux kulħadd l-istess, again, jiena bħala Graziella lili kienet għenitni. I don't need to explain myself, taf kif. Għax kulħadd kien jaf, qisu. Daqshekk.
Din hi l-baby li kellna, din hi fate u m'hemmx m'hemmx mistoqsijiet, mhux m'hemmx mistoqsijiet fis-sens. Ma kellekx għalfejn tispjega ruħek. Dik il-baby tagħna, ferħanin bil-baby tagħna dan wara li għadda ftit żmien sewwa, mhux. Mhux qed nista' nimmaġina.
Imma insomma, ġiet one fine day qatt din it-tifla tiegħi jiena ma nistħix, ma niddejjaqx nuriha lid-dinja u dawwartha and I was fine. U mbagħad tibda tara l-ħars tan-nies. Hemm min, fejn terġa' b'dik l-enerġija jekk għedt iktar, tidħaq lil kulħadd, tixxejjer lil kulħadd. Ħafna nies, il-maġġoranza, jidħqulha, jiggustawha, jxejrulha meta kien qed tgħajr iktar u iktar, taf kif. Issib nies li jħarsu lejn il-baby u jħarsu lejn il-mother biex jaraw jekk hux qed jaraw sew naħseb, jekk hux il-features tad-downs jew inkella hux is-similarities bejn il-mother, dik kienet iddejjaqni daqsxejn to be fair għax taf kif. Tista' tħares lejn baby bħalma bid-downs bħalma tħares lejn baby ieħor. U mbagħad issib nies li fejn tixxejrilhom u tipprova tiġbed l-attenzjoni tagħhom u xejn qas każ. Fhimt? U noqgħod nibda ngħid jista' jkun tifla jew tifel ieħor li m'għandhomx xejn u dawn in-nies forsi m'għandhomx daqshekk approach mat-tfal. Jista' jkun ukoll li jdejqu jħarsu biex. Li forsi jdejqu jħarsu għax ma jkunux jafu kif ħa jaħarsu.
Eżatt, jew biex ma jaħsbux li qed jiċċassaw lejha u inti tgħid ara dejja tħarsu lejha x'ha. Jiġifieri għall-bidu, għall-bidu kienet iddejjaqni. Illum, illum irrealizzajt li One, id-dinja kollha karattri differenti. Ekku. Sewwa. Jiġifieri, iktar mi, u, u n-nies ma tistax tbiddilhom. Le. Allura titbiddel inti Kif, kif ta- ħadd t- t- eżatt. tirċievi dawn l-affarijiet, sewwa? U jiena għażni dejjem għedt Fejti, għat-tifla tiegħi, issa mbagħad kulħadd Proset. jagħmel hu, hu ma jmur. Ekku, ekku. Qatt m'int ħa tikkuntenta lil kulħadd. Dur Imma di- dejjem. ma quddiem għandha għalfejn tikkuntenta lil ħadd fl-aħħar mill-aħħar. Ħlief lilha nnifisha. Li, u lilna bħala familja, Eżatt. ġifieri.
Hemm xi memorja sabiħa ta' Faith illi tibqa' mnaqqxa ġo qalbek? Nimmaġina hemm ħafna ta', nimmaġina li hemm ħafna. Imma naħseb hekk, mument li vera kien sabiħ, naħseb kien il-magħmudija ta' Faith. Faith suppost kellna nagħmluha fl-Easter ta' meta meta bdejna bil-COVID u kellna nikkanċellaw il-magħmudija tagħha. u kien diġà ħa jkollha tmien xhur meta suppost tgħammdet, u mbagħad għammiet żnija f'Jannar ta' wara, jiġifieri kellha sena u kważi u nofs. All right. Għammiet żnija għozzuha fil-ponti u biex kien telgħet issa telgħet maħsuda, ma mbagħad xirqet in-nies iċapċpu u bdiet iċċapċap magħhom u vera kien mument hekk, l-ewwel nies it-tifsira tal-magħmudija għalina kienet Taf kif, xi ħaġa li napprezzaw ħafna f'ħajjitna. Hekk, kienet mument vera rħilu li mbagħad indunajna li kellna l-Covid ukoll fil-magħmudija mbagħad. Imma eħe, dik kienet naħseb memorja li vera dik u xi ħaġa, memorja li tibqa' mnaqqxa f'moħħi, fiex morna d-dar b'Teo. Morna d-dar b'Teo. Kienet iż-żgħajnejha miksurin għax il-mami u d-daddy fejn kienu fl-aħħar fl-aħħar tliet ijiem. Ġifieri kienet tiger ħafna biex tara lilna, ma il-mami u l-familjari tagħna bżonn preparawha li issa ġej il-baby wkoll. U xi nara l-video ta' kif kif laqat lil Teo, kif laqat lilna, hekk dik eħe memorja għax rajthom flimkien m'hemmx kliem biex niddiskrivi. Nista' nimmaġina.
Nista' nimmaġina, min jaf, kif qed inti li hi persuna illi l-emozzjonijiet turihom ħafna. Turihom ħafna, iva. Min jaf iva, x'għamlet iva. ħana biex iġġimgħu. Ħafna, iżda laqqas, laqqas setat, naħseb tant kienet overwhelmed bl-emozzjonijiet, għajnejha bdew jitkellmu, hekk, vera. Xieġilu, tidher ħafna l-imħabba li għandha għalih, jiġifieri. Iva, iva, iva, tant, tant iffissata, anzi, li kultant jibgħat għal emmu. Oh, ħanini, Kalli niżu l-pupu tagħha. Ekku, ekku, ekku. U min jaf kemm jimlija b'kuraġġ ukoll u għax iħobbha lura. Jiena t-tnejn li huma narhom ta' għajnuna għal xulxin. U hekk li nixtieq minnhom hu li, u diġà qed tidher il-ħaġa li hu qed jgħallem lilha, jiġifieri jien naf jekk qed jitgħallem in-numbers hu, hi, tgħidx kemm ippruvjat fin-numbers. Għax tibgħa tikkopjah.
Il-vokabularju tgħidx kemm kibier, kemm il-nabteo, għax hu ovvjament jibda. Kif il-istema tal-kliem, u aħna noqogħdu naqsmulu s-sillabi għax ovvjament tgħallimna x'irridu nagħmlu magħha, allura issa qed napplikawha għalih ukoll. Awtomatikament jiġu ċertu affarijiet. U nnutajna li Faith diġà għamlet progress kbir kemm ilu Theo f'ħajjitna, ġifieri dik waħda. U mbagħad lilu nixtiequ li mingħandha jieħu l-affarijiet tal-ħajja, jiġifieri kif tħares lejn in-nies, kif tħobb, how you care for for others, jiġifieri li jkun empathetic, fhimt? Nixtieq ħafna li hu jieħu dawk il-valuri sbieħ mingħand oħtu, ġifieri nemmen li. Li tħobb is-soul tal-persuna. Eħe, li l-persuna ma taqafx. Li kif tidher il-persuna.
Ma taqafx magħha mill-kundizzjoni, mill-wieċ, mill-figura, taf kif? Ekku. Fejth hekk tħobbhom in-nies u vera nixtieq li Theo jkun iħobb bl-istess mod għax hija xi ħaġa sabiħa ħafna. U I'm pretty sure li diġa pisa mill-imħabba li rċiviet minn għandkom u kollox. Fejth maħbuba.
Fejth maħbuba. Prosit Graziella, ma nafx għandek xi ħaġa li tixtieq iżżid? Le naħseb koprejna kollox u llum xtaqt nitkellem ħafna fuq it-tieni baby ġifieri rnexxielna wkoll għax nemmen li Tagħmel ħafna kuraġġ li. Jien għalija dik kienet waħda mill-iktar affarijiet li inspiratni fik, apparti li taqsam il-qsamt mas-segwaċi tiegħek il-journey tiegħek ta' faith u qajjimt kuxjenza kbira, il-fatt illi tajt kuraġġ in-nies li jittamaw fil-futur sabiħ.
U fejn hemm it-tama hemm il-ħajja dejjem. Jiġifieri imorru kif imorru l-affarijiet, it-tama hija xi ħaġa sabiħa li.
Proset ħadt gost ħafna ħafna ħafna nitkellem miegħek.
U grazzi ta' kemm tqajjem kuxjenza pożittiva kemm fuq id-Down Syndrome u kemm kif tħares lejn il-ħajja.
Thank you. Prosit.